Bon dia, bon tardi y bon nochi. Awe den mundo di cripto cu Reginald y cu Crypto Profeta. Awe nos tin anunsionan cu ta di sumamente importante. Na prome luga, tin cu bisa semper den mi videonan, nos no ta un consehero financiero. Tur loke nos ta haci esaki ta pa entretene bo y tambe pa. Bo haña mas edukashon den mundu di kripto òf over di mundu di kripto? Awe e kriptoprofeta tin e anunsio òf e informashon ku ta di sumamente importante pa abo, pa bo kas, bo famia, pero tambe bo konosínan. Kòrda bo, ora ku bo subi, kòrda ku bo tin ku yuda. Dos mil bintidós ku ta PulseX i tambe e ta bai papia over di Pulse Chain Bridge. Anto pero, pero kere ta profeta, oh, un kos, pero ainda ta bon pa 30 toch? Si, ten ainda bon pa 30, paso ten na botin un ratio di 2, 2, 18. Claro. Yeah, la cual ta nabo un espacio para bisa, ok, mi te vai buta mil dólar of 500 dólar, bo te vai invertir corda bon. Kòrda bon, menen nos ta bisa den nos videonan, nos no ta konsehero finansiero. Simplemente nos ta bin pa siña bo loke ku nos ta hasi. Si bo ke tin éksito manera nos tin éksito, bo ta wak, anto bo ta buska, bo ta hasi bo investigashon, anto bo ta wak kiko ta kombiní bo miun. Bèrdad? Bo ta kumpra e ora ei. Anto bo ta kumpra. Pero nos ta nos ta mustra bo kiko ta posibel, kua ta kua ta e benefisionan di drenta trempan den e momento nan aki, den e proyecto nan aki. Eta nabu un leverage, eta nabu un posicion den mercado caminda cu bo por saca sen, paso corda bon, e forma cu nos ta gana sen, e forma cu bo ta gana sen den cripto ta cu otro hende ta bin drenta, Despues di bo, e ta cumpra. Wow. Que men di, si bo a cumpra 10 mil munten pa un dólar, tin ho op gente ta bin cumpra aproximadamente na tin paga 10 mil, vamos bisa mil dólar pa hanya 10 mil munten. Pa como de, então esa aqui tá tá subi bo cuenta, paso esa de esa aqui tá trata é cripto. Que men di, tá pensando tá explica bolso não, esa aqui tá é forma que que tá pulse x. Pulse x na nabo é benefício que por intercambiar Anto bosnan a wak kaba Uniswap. Esaki ta Uniswap, anto no su, pre, su prijsnan, ku su datonan, ku awor aki mes, si bo, kum, si bo tin, ban bisa e kantidat ai mes, bo tin e kantidat aki, te saki bo tin den bo kuenta. Si bo a kumpra den kuminsamentu, anto bo a ward'é. Berdad? Kawel ta di kumpra, anto wara rustig. Sí, kumpra warda resto. Bo no tin purá. Kumpra, warda. Kumpra, warda. Mientras tanto ku bo kumpra, mientras tanto ku bo warda, bo ta bai wak bo benefisionan un largo plaso. So ti, ti hende ku ta desesperá nan mes, anto ta bai bende nan monedanan, anto despues nan ta wak e prijs a subi, nan ta se, ah, tabata lo tami mes. Kiko a pasá? Kiko a Esei ama pasa? bisa hopi bia den mi video. Bo mester, bo mester warda, anto keda rusto, bo no mester desesperá. Exactamente. Anto esei ta e benefisionan Esei te beneficionan di ta, den, di ta trempan den proyecto nan manera um, Post X. Esa kita e casa decentralisa, mi ta bai mustra bos nan compa hasi un, un, un sacrificio rapidamente a través di e, e Binance uh, Network. Um, nos ta bina um, corda bo, bo mesti tin bo uh, MetaMask instala caba. Anto nos ta bin aki nanan, nos ta cambia nos netwerk Ora ku nos kambia no, nos netwerk, kiko nos ta bai hasi? Nos ta bai envia, nos ta bin na e plataforma aki, anto nos ta bin na pulsex.info. Nos ta bin na pulsex.info, kami nos ta bai kopia e wallet aki. So wara un momento, nos ta kopia e wallet aki. Kopia e simpel, nos ta bin bek aki nana, nos ta bai send, nos ta bai envia, nos ta plak, anto bos anda wa ku ami ya kaba mi tin e nomber pone, anto mi ta buta e kantidat ku mi ke manda, Bo a bisa mi ke manda un BNB. Lógicamente, mi no tin un BNB awor aki, pero bo bute un BNB, anto bo ta verstuur, anto bo ta kla kaba. Kon bo ta bai wak? Ora bo kaba di envié, bo ke wak bo saldo. Kon bo ta wak bo saldo? Simplemente bo ta bin, bin aki na nan, berdad? Bo ta kopia bo wallet, anto bo ta bin na e página aki ku ta yama howtopause.com Anto ora bo bai na howtopause.com bo ta bin na tools anto nos ta bin na new pause x leaders nos ta klik riba dje anto akinan e ta bai dal un par di rondje nos ta warda un tiki Entonces, nos ta click nos adres, nos ta search, anto e ta bisa nos ta cuanto nos tin. Bus nan ta wak? Ya e ta duna nos bo ranking, cuanto ba inverti, cuanto di bonus bo a haya, anto cuanto ta e multiply bonus. Esa kita un di e web Esaki ta un di e website nan. Tambe nos tin ah, Pulse Lead. Ok. Ah, mi ta wou via di Pulse Lead. Sorry. Ok, ok. Pulse Lead, pulsexlead.com. Understand? Nos ta dal, nos ta dal aqui nana, nos ta dal nos adres. Anto eta bisa nos ta quanto nos a sacrifice, quata e cantidad Anto kuantu ta e valor ku nos ta haña? Awor kiko ta para einan ku ta para? Pasobra ta para un total di shenti trinta, anto ta para effective total shenti shete. Hm, mi no a komprende dje koi. Ban bisa ku bo a hasi e total ku bo a inverti. Ya, esaki ta total ku ba invertí. Sí, ya? sí, claro. claro. Anto, kiko ta pasa ku e merkado ta subi, e merkado ta baha? Ah, ok, ok, ok, ok. Bo komo de kemen di den, de, e den e temporada ku a subi ku baha, bo a haña, eh, esaki ta total ku ba sakrifiká, ya? Anto esaki ta kon di, di e dor ku e merkado ta wòrdu afektá, anto e ta baha. Pero esaki bo a, a sakrifiká, bo total di sakrifisio. Sí, pero Amen. cos bo, bo, bo punto nan ta keda mesun cos. Sí, ta mas Exactamente, importante. exactamente. Ya, Bo punto ya. nan ta keda mesun kos, bo bonus tambe ta keda mesun kos, mané bo santa wak, ama sakrifiká promé dia, no, mama sakrifiká ya kaba despues di ah, ma- januari, ah, e dia nan aki ma sakrifiká, anto tambe antayera ma sakrifiká, pasando wak aki metek ma sakrifiká tambe,

Um, di es 4 mil dollar, Antoma inverti 24 dollar. hey, no se de bon caminda. Totalmente. Anto si no está wak bon, es aquí no está ni eens e bull market. Imagina vos mes que bull market llega, anto no stop 2, 3, 4, 5 dollar. Bo komende ke men, bo ta sinta automáticamente riba e prijs aki. Kiko ta pasando ku nos por mira ku ku un tiki di invershon nos ta saka un invershon mayor. Mande den e kaso aki, nos si nos karkula e total aki, nos ta haña un aproximadamente un un mion di dólar ku mi a invertí, bèrdat? Si mi lo invertí promé den kuminsamentu ku shen dólar, mi lo haña un mion. Pero komokiera, ta tòg e ta bon. Bo komprendé? Ke men di, esaki ta un bon manera di wak, anto bisa, oke, bo ta drenta trempan den e proyektonan aki, anto bo ta benefisiá bo mes di nan. Te asina ke bo ta wak tambe n'e pòs-lid, bo ta wak Bo sakrifisionan ku bo a hasi den tur e cheinan aworakí, nan ta na bo posibilidat di wak tur bo sakrifisionan. Ok, kòrda bon, esaki tabata Paul's X, kon bo ta sakrifiká, kon bo ta wak bo, uh, bo sakrifisionan, i aworakí nos ta bai na un parti hopi importante, la kual mi ta dal den bo, Cardoso, pa bo sigi Anto bo ta hasi bo preguntanan. Okay, basa ku um, oh ja, um, maneer bo papia over di e merkado ku uh, kon e merkado ta zete mekaar ku tere kosten ke mendi ja explikashon i tabata mas serkaba ke mendi esei no sta gewoon lagele numa pa uh, despues uh, nos por risibi nos aya informashon pa via di nos email adres ku email adres ta aki bou nan i tambe den e video nan por hasi training por hasi honan pregunta directamente anto nos lo bin ku nan over di uh, bin back anto nos lo contesta nan i tambe nos lo bai tin uh, uh, den den começar un futuro no leu nos lo bai tin un podcast tambe e plus tambe nos lo bai hasi un live streaming Así que tur hende por e momento cu nos mes y live streaming nos a anuncia prome, por lo menos te kere un siman delanta nos a anuncia esaki modo cu tur hende por subi n'e momento ey anto por haci nan pregunta automaticamente. Loke mi keda. Ya, over di e, e pos XG, mi ta kere ku bo splikashon tabata hopi, hopi kla, hopi duidelik. Uh, mi ta kere tambe e kompra e tabata fácil, ke mendi, mi no ta kere ku tin, tin mucho siensia den esei, ku si hendenan keda pegá mes, na nos po yudanan semper.